ndi khou livhuwa vha kha ḓo vha u thetshelesa mafhungo fhano kha belran news channel na mafhungo ane vha khou avhalelwa nga rofhiwa tshikovhele ngudo ya dzitshaka yo bvisela khagala uri u bviswa ṋanga dza tshugulu zwo ita uri hu fhungudzee u zwimiwa lu siho mulayoni ha dzenedzi phukha dzine dza khou fhela Hezwi zwo ḓisendeka nga tsenguluso ya data u bva kha vhugalaphukha vhuṱuku ha fumi-nthihi vhu wanalaho kha dzingu ḽa vhugalaphukha vhuhulwane ha Baulo. Data yo kuvhanganyiwa vhukati ha ṅwaha wa gidi mbili fumi sumbe na ṅwaha wa gidi mbili fumi mbili raru. Zwi tshee zwo ralo, u zwimiwa tshugulu tshi pikwaho u bvisa ṋanga ndi khaedu khulwane kha tshaka ṱhanu dza dzenedzi phukha. Vhaṋe vha vhugalaphukha vhuṱuku ho gudiwaho vho shumisa masheleni a linganaho rannda dza bilioni nthihi hu u itela u lwa na zwiito zwa u dzimiwa ha tshugulu u bva nga ṅwaha wa gidi mbili fumi sumbe u swika nga ṅwaha wa gidi mbili fumi ḽinthihi. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Nelson Mandela yo ganḓiswa kha dzhenaḽa ya Science. Vhasedzulusi vha ri mufhiso wo kalulaho, gomelelo na mililo ya ḓaka ndi maṅwe a masiandoitwa a kilima yo kalulaho ane a ḓo engedzea kha miṅwaha ya fumi i ḓaho vho shumisa modele wa u vhumba vhumatshelo malugana na masiandaitwa a tshanduko ya kilima. Tsedzuluso yo ganḓiswa kha dzhenaḽa ine ya vha ya Earth Future. Ri bvela phanḓa na mafhungo nga u lavhelesa ḽine ḽa ri sa tshipiḓa tsha u pembela ṅwedzi wa vhaswa, dzangano ḽi sa shumeliho malamba, non-profit organisation, ḽine ḽa vhidzwa u pfi Gamphahlele Homecoming, ḽine tshipikwa tshaḽo ha vha u manḓafhadza vhaswa nga pfunzo, ḽi ri zwiṅwe zwe ḽa ḓivhudza zwone ndi u fhelisa vhushai, zwihulwanesa vhuponi ha mahayani. Mutumbuli wa dzangano iḽi Vho Moeletsi Mapheto vha ri vho no ḓi swikelela zwinzhi nahone nga thikhedzo u bva kha vhane vha khou tou ḓiṋekedzela u thusa, hu u vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou tshimbila nga ngona. Vho Mapheto

Vhadzulapo vha Malamulele fhano vununi ḽa Limpopo vho sumbedza u takadziwa nga thikhedzo ye vha ḓo i ṋewa nga miraḓo ya mapholisa ya zwine vha khou ṱoḓa hu tshi thomiwa tshiimiswa tshine tsha ḓo thusa u lwa na zwiito zwa vhutshinyi vhuponi havho, Community Policing Forum. Miraḓo ya vhadzulapo zwi katelavho na zwiṅwe zwiimiswa zwo fhambanaho hafho vhuponi hu tshi katelavho na Gogwe Association vha vho fara muṱangano ano mafhelo a vhege. kha muvhundu wa Gumbani. Vho kwama vhonafhungo ḽe a ḓo vhulaiwa vhaaluwa vhavhili vha maḓuvha kana kha maḓuvha o fhelaho. Vhadzulapo vha ri vha khou ṱoḓa uri vha thusane na mapholisa u fhelisa zwiito izwo zwa vhutshinyi. Muambeli wa vhadzulapo Vho Bisho Baloyi vha ṱalutshedza.

Mathina muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani Spotify, Twitter, TikTok, YouTube kana u tou ri founela kha nomboro ya luṱingo ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshi ḓaho. ndaa Vhuanga ni ya zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha Belleran Brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone vha ri kwame zwino zwino 0838612263 email ndi info at belleranbrands co za Belleran Brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓiṅwaliselaho